He nda ndi khou vha ṱanganedza masiari ano kha mupo ndi vhathu hafha hune nda vha hone hu pfhi mavhiḓani fhedzi ṋamusi a thi khou nyanga u amba nga ha mavhiḓa ṋamusi ndi khou nyanga u amba nga ha mavu ane a sheliwa mavhiḓani hu na ndo no ya mpfuni nnzhi ndi vhona vhaṅwe vha tshi shela vhaṅwe vha sa sheli nda ri ndi tshi zwi sedzulusa nda wana uri a vha na nḓivho nazwo a vha ḓivhi uri vha tea vha tea u shelela mini ndi ngazwo vha sa sheli vhaṅwe zwino nṋe ndi kho nyaga u vha ṱalutshedza ṋamusi uri hafhanoni mavhiḓani hu na mavu ane a sheliwa musi mufu a tshi khou vhulungiwa musi mufu a tshi khou vhulungiwa haya mavu o biwaho hanefho kha ḽeneḽo vhiḓa ḽine a khou vhulungelwa khaḽo a ya sheliwa dindini ndi khou nyanga u vha ri dzumbululela zwiṅwe zwithu musi ri tshi shela dindini ri vha ri khou fhilisa o ambiwa ri khou fhirisa o ambiwaho nga muhuweleli ṅwana wa dafita khosi salomo kha muhuweleli ndima ya vhufumi mbili ndima na ṱhukhu ya vhusumbe he a ri buse ḽi ḓo vhuyelela buseni zwino haya mavu vha tshi a doba vha a doba nga tshanḓa tsha monde vha tshi a doba nga tshanḓa tsha monde maṅwe vha a shela dindini vha tshi khou fhirisa tshipiḓa tsha muhuweleli tsha uri Buse ḽi ḓo vhuyelela buseni. Muthu o sikiwa a tshi bva kha mavu. Ndi ngazwo muthu wo thoma o irwa upfi Adama. Adama, Adama zwi amba uri ground. Ground zwi amba uri shango. Muthu vhuyela kha shango ḽine a bva khaḽo. Ri vha ri khou fhirisa tshipiḓa tsho ambiwaho nga muhuweleli Khosi Salomo. Vha sala vho fara maṅwe haya ane vha a fara vha a shela nnḓa ha vhiḓa. Vha tshi a shela nnḓa vha vha vha tshi khou amba uri ri ḓo sala ri tshi tshimbila khao ri ḓo sala ri tshi lima khao hayo haya mavu zwino hezwi zwithu zwoṱhe vha zwi ita nga tshanḓa tshithihi vha zwi ita nga tshanḓa tsha monde zwine zwa sheliwa nga tshanḓa tsha uḽa ndi mbeu mbeu ndi yone ine ya sheliwa nga tshanḓa tsha uḽa mbeu i sheliwa nga tshanḓa tsha uḽa zwine zwa amba uri zwiḽiwa zwe wa vha u tshi ḽa iwe mufu, zwiḽiwa zwe a vha a tshi ḽa mufu o ri siela. Zwi tou amba zwezwo, ri tshi shela mbeu ri i shela nga tsha u ḽa, fhedzi mavu ri a shela nga tsha monde nahone ri si a shele oṱhe e ra a kumba, a ri sheli oṱhe, ri shela maṱuku ri tshi khou fhirisa ḽa uri muthu o sikiwa a tshi bva mavuni u ḓo vhuyela mavuni. hayanoni maṅwe ri a shela nnḓa ri khou fhirisa uri ḓo sala ri tshi tshimbila khao ri ḓo sala ri tshi lima khao vha tshe na tshanduko ramuṅanga ri mavhiḓani a thi koni u fhira sa muḓulu wa vhadau ndi songo fhira nga ndauni ya tshisole a tshithabi fhedzi a thi ngo ḓo lwamba nga mavhiḓa ṋamusi ndo ḓo amba nga ha mavu mavu ane a posiwa musi mufu a tshi khou vhulungiwa mavu ane a posiwa o thoma vha fara nga tshanḓa tsha monde o thoma vha ri vha ri khou fhirisa zwo ambiwaho nga muhuweleli ṅwana wa dafita we a ri buse ḽi ḓo vhuyela buseni haya maṅwe a vha aposi oṱhe haya maṅwe vha aposa nnḓa vha tshi khou sumbedza uri ri ḓo sala ri tshi tshimbila khao ri ḓo sala ri tshi lima khao ra ḽa ṋamusi ri khou amba nga ha mavu fhedzi a ri khou amba nga mavhiḓa hu tou vho ri sa muḓulwa vhadau zwi a mbofha uri ndi fhire Nga vhiḓani ḽa vhadau, tshanduko Ramuṅaṅa Shalom. Mupo ndi vhathu ri si hangwe mvelele.